Enda lama udah nya, dinga sunai pintu iya. Di tengkuk orang naka ai pemalan. Pengingat tu dipedewa senai nyadika nama Karawong kenu ku Senai Uchup. Pengingat tu nyadi ba kandang taun dua ribu pia. Maya nya Senai enggau laki iya diau ba Lus laban laki iya gawa kontrak begaga ke rumah. Senai diau ba Rumah aja buan ke anak iya ucau maya nya. Senai baru beranak siku. Anak Senai berumur tiga taun pia. Kekadang Senai gawa masuk garik orang ti sama enggau laki iya gawa. Siku tubuh lima puluh sebulan pinta Senai ba orang ti ngasuh iya masuk garik. Mayuh ga orang masuk garik ba Senai ucau laban sida ti enggau laki Senai gawa mayuh bujang. Lua sida senai bisi dua puntang bentara ke jalai jamban enggau bilik mandi kediri. Bisi deh lemai siti, laki senai pulai laun. Udah tembu bepanduk ke lauk semua, senai enggau indu siku bini kaban enggau laki iya gawa duduk ba mangku panjai ba rual lus. Laban bilik seduai ti berimbai enggau pangan diri, berandau meh seduai uchauk. Pengujung randau seduai malam nya, seduai Baum deka ngambi kangkung enggau baruk ba paya enda jauh ari luah sida. Udah ke berandau, seduai sama mulai kediri ke dalam bilik. Udah deh senai ninduk kanak iya lampu bilik senai. Empai dipadamka iya laban senai agi. Ngante laki iya pulai gawa kenu ku anak ati. Nyadi lus tampung senai nya uchup bisi tujuh pintu lalu lus berai mega sama. Tang lus berai lima pintu aja bisi orang nguan lalu dua pintu agi puang. Mih sida senai penuh magang uchup lima pintu. Aja bisi bini lalu dua pintu uda agi nya bilik bujang. Senai bilik muat pun nama sekali semak jalai alun. Semina bentara ke parit besai aja. Sepiak-sepiak agi kampung magang benung tudah senai kisuk-kisuk begaga ke ubung kait baki air sepiak lalu bejaku ari sepiak. Wai, udah tinduk dek. Pia ku bakis nai nya uco. Bedau wai nama utai. Pia ku senai nyaut bakih iya ari sepiak. Wai, buka ka kami menyanak pintu dek wai kami ka kia diatu. Pia ku bakih iya uco jako baru. Au kita meh wai ko senai bejako seraya jari iya agi tukil tukil ngaga ubung kait. Enda lama udah nya. Dinga senai pintu iya. Ditengkuk orang naka iya pemalat. Buka pintu dia wai jampat agi. Pia ku Bakih iya enggau sabak-sabak nengkuk pintu bilik senai ucau. Ninga nya berumban tudah senai angkat lalu muka pintu. Peda senai, baki ayo berumban tomo ke bilik senai mai anek iya dua iko lalu nambit pintu. Nama nya wai? Lapa dek? Nama bisi urang beduan dek? Pia ku senai nanya baki ayo nya ucok. Duduk dulu wai nganti seput aku bisi nyamai agi di sintak legi aku nusi ke dek. Pia ku baki senai nya ucok seraya ke ngenas ai mata iya. Kita baru duduk tudah bakih senai nya uco. Dinga munyi utai muak ke pelabuh sida senai. Munyi nama enda. Ni nya munyi anak mit baru ada nya baik. Bisi nya munyi anak biak mit ketawa. Ni, nya eh wai, ninga deh nya. Pia ku bakih senai nya uco. Senai lalu nemu. Utai nya. ukai mensia. Senai lalu ngambi tin tusu anak iya ti puang lalu nabak ke kulit bawang daun serai garam nya macham utai ke tabak ke tudah senai dalam nya uchu. Papan telu meh nya. Senai udah ti nabak ke utai dalam tin nya iya pen lalu ngidup ke api dalam tin nya uchu. Maya senai begumpul ke utai ti deka ditunu iya tadi, Munyi dinding ba pelabuh senai munyi ke dikeramik orang. Ni nya munyi ke ditekan orang nguchau. Udah api mauk nyau penuh bilik laban asap baka ke nepuk lubang landak. Enda lama udah nya, munyi kereta kompeni mega datai nganjung sida laki senai pulai gawa. Utai ti memunyi nya tadi mega nadai agi didinga senai uchu baka api tanyah ai lalu tengkelap senyeman. Udah laki seduai datai kaban senai mega pulai ke bilik iya empu. Ni gat. Pia ko laki senai uco nanya tudah senai. Nyin igat deh benung tinduk dalam kibung. Pia ko senai uco nyaut laki iya. Pia. Baik meh nya enti igat udah tinduk. Tadi maya aku mansa pelabuh ari jalai besai aku baka ke bisi meda igat bemain ba pelabuh enggau anak akan dua iko sepiak nya. Pia ko laki senai uco. Senai enda mu munyi laban senai nemu utai dipeda laki iya nya sigi utai siti nya. Tawas hari siti Senai enggau bakih iya enda nyadi bejalai uchu laban bakih iya nya nyau tabin chelap angat. Laki seduai iya sama enda gawa sehari nya uchu laban hari minggu nya. Baru baki ayah Nusi, nama utai udah nyadi ba iya lemai nya, Uchau. Kenu ku baki iya senai nya Uchau. Sepengudah iya ti pulai ari ruai malam nya, iya bisi ngambi ai ke pelabuh Ai Tambun. Dia iya bisi meda nembiak mit umur iya kira enam bulan pia. Ditingkap kurang ba papan laban pelabuh sida senai ti betampung nadai bedinding, gerak-gerak aja menyau ucau. Bakih senai lalu ka manjang nuju anak mit nya tang meh baru dua singkang meh bakih senai nya udah manjang ngelawa anak mit nya ucau. Bakih senai lalu teduduk ba gelegal. Lebuh iya meda mua anak mit nya kenu ku bakih senai uchu, mua anak mit nya tak lus nadai mata, nadai idung tak lus pia aja. Meda utai baka nya, iya pen lalu berumban belawa tama ke bilik lalu nambit pintu pelabuh. Nya iya lalu ngangau ke senai ba bilik sepiak. Nemu kita uchu. Udah bakih senai nya tama ke bilik. Dinding siang pelabuh iya munyi ke ditikek orang ucau. Udah bakih iya ngangau ke senai iya lalu mai anak iya lari ngelawa bilik senai ucau. Lebuh laki bakih iya pulai malam nya, pintu pelabuh bakih senai lenga-lenga ucau. Lalu ai ti ditambun dalam beledi mega abih tumbai iya. Mena nyau aja meh dapur bakih iya basah laban ai. Bilik mega bau bangkai cit. Lebuh tinduk malam nya laban sida bakih iya nya tinduk bekibung. Malam nya bakih iya tinduk re rerepan tauka remban. Laban iya meda nembiak mit bekedugau aja sebelah bilik nya uchu. Ni ke. Meragau ba sebelah kibung dipeda bakih senai ucau. Semadi meh ulih laki iya ngerak. Baru meh tudah tuai dani. Senai keru semengat ucau. Nadai kenyap apa semua betua nara ga. Tengah hari nya bisi siko pai tuai bebansa orang sepiak nyin sama enggau laki seduai gawa. Nusi. Palan lus sida nya suba bisi penda mana mit ada lulus. Pia mega tanah endu orang kelia numbak ke temuni. Kenu ku orang bempu menua dia ucau, palan lus nya mega endang iya tanah pendam ucau. Au, nya dulu meh naka jerita kitai baka ke lemai tu ucau.